Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn Welby's Supermarket, Dacia Malta, Burger King, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Valletta Glass, Positive Parenting Malta,

U miegħi llum għandi li Raiza Brinkat Newell. Tajjeb għattu. Tajjeb.
Pero kif jafek, jafu ħafna nis ma jtrijaw. Ekku. Tajjeb mela. għaxek inti kont kont bdejt. L-għolad, grazzi tal-li ġejt. Grazzi li l-ek eh,
Rajza, meta kont zaħira, xrid xrid tissir, min kienet, x'kienet tagħmel, kienet hekk babli kif nafuk fuq l-istories, min kienet Raiza? Ara tista' tgħid li minn mindu kelli for, ommi

Kont nieħu pjaċir. U l-mam imbagħad qalt li trid tipprova modeling. U dak iż-żmien insomma daħlitni. Għax jisu l-unika ħaġa li kellna dak iż-żmien. Jgħon issa jgħom modeling. Eżatt.
Taf kif? U ġobni għad pjaċile u bdejna bil-fashion shows, nitawweċ, komplejt, għalmenu flok nitawweċ id-dar, kont nitawweċ il-lesson. U dħalt il-mudella ma' Surossi u naħseb, nsellmilha mill-għaw il-su, naħseb minn hemmhekk ftaħt it-triq li vera xtaqt li nagħmel jien li llum il-ġurnata ġi tista' tgħid ix-xogħol tiegħi. Apparti li konna nitlu competitions, kont nħu pjaċir nagħmel reklami, nkun miżieda fi programmi ta' tfal, photo shoots għal fuq magazines partikolari, ġifir il-mami tiegħi u d-dadi tiegħi flimkien dejjem kienu jiġru bija fil-weekend Għandna hekk, tara Isa, għandna hekk. Bqajt, bqajt sakemm kbirt. Meta sirt omm mbagħad waqaft ftit. Imma jiena nemmen li l-frott tax-xogħol tiegħi tal-lum forsi il-kunfidenza li għandi fuq il-kamera, li ma nistħix anke fejn jidħlu ritratti, ma nistħix anke nitkellem man-nies, huwa kollu ġej mit-triq li fetħuli l-mami u d-dadi tiegħi.
Però isek inti tiġa kellek dak it-talent. Eħe, kont huma enew. Taw kas. Eħe, taw kas dak li oġobni, dak li xtaqt nagħmel.
Inti sirt mama ta' età tenera, ta' dek 16, 16, kif Għajd li ġara, kif rnexxilek, kif rabbejtu,
L-ewwel net kien xokk kbir. 16.
Xokk għalija, xokk għal parents tista' timmaġina. Ehm, kont għadni tifla jien u rrid nara kif ħarrabbi tifel. Pero, again, għataj li l-parents, imma l-parents kienu parti kbira minna di. Il-parents ġifiri
they stuck by you. Eħe, daw ħarsu lej xurxin u qalu m'hemmx option oħra. Diridu ngħinuha, x'ħan għamlu. Jiena bħala tifla kelli sħabi li kellhom tfal ta' ta' żgħira li forsi ħa l-parents rabbewhom huma tfal tagħhom u bdew joħorġu. Jien minn dejjem ma żilx dik it-triq. Isew għax trabbejt ħafna f'ambjent ta' familja dejjem maqudin li għatle jiena ħan prova nibni relazzjoni għalkemm għadni żgħira Dejjem xtaqt li nrabbih jien, għalkemm għenewni ħafna kemm in-nanniet tat-tifel jiġifieri u l-parents tiegħi, imma rrid nieħu l-irwol ta' mama. Ma jfissirx ma kontx noħroġ ta', però rrid li nipprova r-relazzjoni ma' missier it-tifel. Rrid li ma ngħidx ma ppruvajtx. Rrid nipprova.
Inti mort tgħix

Imma kieku ma kienx hekk, Mel, kieku ma kontx naf kif ħa tiżvolġi r-relazzjoni tiegħi ma' missieri t-tifel. Għaliex, kieku konna nibqgħu komdi għand il-mami tiegħi, il-mami ssajrilna, hu jiġi mix-xogħol, kiel, jien bil-bejgħ. Ma kinitx kif xtaqt jien il-familja għalkemm orrajt imbagħad xorta ma spiċċatx kif xtaqt jien, imma dejjem pruvajt. Kellek qisek inti din il-viżjoni ta' familja u dejjem xtaqt minħabba omok u missierek u dejjem xtaq tilħaq tilħaq dik il-viżjoni, dejjem hekk it was your ultimate u dejjem xtaqt għax biex ta' 17 l-ewwel net illum il-ġurnata kważi ħadd ma jitlaq id-dar ta' 17. Naħseb laqas jitilqu mid-dar ta' 25. U inti tlaqt ta' 17 għax vera xtaqt tibni U vera xtaqt jiena xil parents jikbu. Mhux hekk. Daw filli orajt vera kien hemm ikun hemm dak il-ġlied fil-bidu ma li tajthom ix-xokk ovvja ma tihomx tort, imma mbagħad pregnant, isegwuni, jgħinuni, inkabru dan il-baby, ġi l-baby d-dar, dal-baby ġab ferħ enormi, insejna mhux il-ġlied li ġilidna. Imbagħad dal-ferħ kelli nerġa' noħodulhom minn ġod-dar tagħhom. Kienet iebsa, imma jien pruvajt infehemhom li jismagħni għall-ġid tat-tifel u tar-relazzjoni li nixtieq nibni ma' missier it-tifel. Però sfortunatament. Xorta ma rnexxilix. Ma rnexxilek. Nagħmel dik il-familja. Kienet ibsa lik ukoll. Kienet ibsa biex noħroġ minna, ġifieri tifel kien għad għandu tmien xhur kważi disa' xhur. Ġifieri jiena f'dawk it-tmien xhur tista' tgħid li pruvajt minn kollox. Kemm jien u kemm missieru, għax mhux ħa nitfaħħa mm, fuq missieru, ġifieri tnejn li aħna pruvajna to make it work, to make it right għal dan il-baby. Konna żgħar, vera konna żgħar, meta nħarsu lejn xulxin illum il-ġurnata ngħidu dak kien id-destin tagħna. Mm. Li nġibu tifel fid-dinja flimkien. Dak kien ma kienx id-destin li konna familja flimkien li nordu kollha flimkien. Kienet iebsa għax ma stajtx nifhem x'se jiġri minni. Ma stajtx naċċetta li r-relazzjoni tiegħi ħa tispiċċa. L-iktar ħaġa li kienet iddejjaqni, tant dejjem I wanted a family li dejjem ngħid, Min ħa joħodni issa b'tifel? Min ħa jitwekka bija b'tifel? Qisek inti kellek din il-viżjoni tiegħek, pruvajt ħafna taħdem għaliha. Mhm. U f'daqqa waħda qisek you ended up in your worst nightmare. Eżatt.
li għall-bidu kont ngħid, aħjar ma ppruvajtx. Aħjar ma ppruvajtx, aħjar kelli l-baby waħdi u kont mill-ewwel nibda l-proċess, taf kif? Imma llum li għaddew ħafna snin ngħid, le, mnalla ppruvajt, għax m'għandix regret. Mhm. Anka meta nirrakkonta t-tifel, aħna konna ngħixu flimkien, it-tifel ma jiftakarx. Ngħidu mela aħna konna ngħixu flimkien, jaf kemm konna nsajru, konna Baqqas idea ma għandu, imma almenu għandix nirrakkuntalu, rigrett m'għandix. Eh, għandek għandek xi ftit memorji ma' missieru. Għandi, ekku. Li li tista' tkellem fuqhom. Tajt ma' Chris. Chris seħeda eh, għal-kmini, eh, ġiviri. Għal-kmini u koll, mhm. għax il-kom Ħafna, ħafna, kont għadek żgħira wkoll. Tifel kellu għan.
So few months wara li spiċċajt minn ma missier it-tifel isu kienu li u kien ġa ħabib tal-parents tiegħi, ġifieri kont naf ġa min hu u kollox. Imma meta rajtu qisu laqani bit-tifel, naħseb jekk jekk tkun tridu eight, dak il-ħin tkun tridu ten. Għax il-Allu aċċetta t-tifel. Dik xi ħaġa kbira. Infatti anke meta nargumentaw, ġieli l-mami tgħidli Rajs, ftakar! Ftakar, mhux biss forsi dik in-naqa' ħażina li ġieli għamel u niġġieldu normali, ftakar kemm iħobb it-tifel. Dik ġa Ħafna points. Ħafna points. Eħe, u kellu naħseb sena t-tifel, sena, hekk kellu.
U t-tini baby malajr u kol. Kellek 19. Għanajlek ġarali. Eh.
Ma li rajtu li Chris ma kienx dak it-tip ta' ġuvni li Isma' ħa mmorru xi mkien weħidna, sib mument fejn il-mummy żżommlok it-tifel għax jien nixtieq nagħmlu weekend xi mkien no! Kien mill-ewwel the father figure ta' dan it-tifel. Dejjem missieru qatt m'eskludejtu fil-ħajja tat-tifel għax dik kienet Prijorità. Ħafna mill-familja tiegħi u anke forsi l-parents dak iż-żmien kienu jgħiduli l-inqas li arah l-aħjar. Jien kont kontra! Kontra. Infatti l-avukat tiegħi dejjem ngħidlu le, skemm narah jien jarah hu, skemm jarah hu narah jien. Flimkien għamilnieh. Mhux hekk. It's alright, is-sitwazzjonijiet mhux ta' kulħadd l-istess, jien qed nitkellem fuq tiegħi. Jiena dejjem xtaqt li dan it-tifel meta jikber qatt ma ngħidulu miskin. Issa jekk ma jridx jarah missieru, it's up to him. Jew ma rridx jiena. Imma jien inħares lejh dat-tifel u ngħid, jekk illum qam u għandu bżid imur għand missieru, jagħmel ġimgħa, jagħmel ħmistax, jagħmel xahar, jekk jixtieq, he's free to go, why not? Hemm ħafna issues jien u missieru, sal-lum il-ġurnata, iva hemm, imma ma ndaħħalx it-tifel fin-nofs. Jien dejjem ngħid anke fuq is-socials tiegħi, tużawx it-tfal bħala arma. Naf li jekk ikollok aptit għax jekk ma jħallsekx ma turihulux, jekk ma jtikx hekk ma tihulux. Le! Min ħa jbati, la jien u laqqas hu. Tifel. It-tifel.
Eżatt. Em, Ġifieri Chris meta ntqajna flimkien mill-ewwel kien father figure ta' dan it-tifel. Anka li jien personali nsib għajnuna, anka li sempliċement ħriġt minn ġol karozza, ħriġt il-buggy, ħriġt il-basket għandi raġel, waħdek, figura ta' u- raġel li qed jgħinni, kienet tiswa ħafna. Meta kont inħares lejh il-mod kif irabbi lil Zajas naħseb tant Rittu biex ma nitilfux li għatlu x'taħseb jekk ikollok it-tfal tiegħek. U ma ħsibx darbtejn. Kien qalli lest li kolli ġiġ tfal żgħar. Ġifieri żgħar dejjem inkludih daqs li kieku huwa t-tifel tiegħu. U kellna baby girl, u kellna lil Paris li hemm sentej bejnietom illum il-ġurnata. L-unika ħaġa li jinġi li nixbidlu l-attenzjoni li tant it-tifel itih priorità. Li ġili najlu tinsiex li għandek il-girls. Etta tiwis attenzjoni t-tifel, tinsiex il-girls. Issa jina d-dar xorta dejjem nrabbihom li qatt ma rrid nisma, isma x'dak mhux missierek, qas qatt ma tqalet dik il-kelma. Jien dejjem inħares li jom it-tlieta li jom, idhom intkom it-tlieta tiegħi. Ġifieri tweġġgħux lil xulxin b'xi mod, għaliex ovvjament tan-nofs li tiġi wara t-tifel kienet ġieli tiġi mill-iskola hi u titfarfar u tgħidli ma ġifieri Zayas mhuwiex fully brother? Żgur.
Half brother! Kien ikollha dawk il-questions. Tibda titgħallem ir-realtà. Eh, eh, eh, fimt, ħana kont impoġġi magħha nispjegala u ngħidilha inti foka li intkom 1 2 3 tlieta tiegħi. Ekkont, ħana ngħidilha daddies biss huma differenti. sakemm illum kibret u tifhem is-sitwazzjoni. Għad tgħaddi l-eksi prajza li speċi ta' inti sirt mama b'ħafna responsabilità ta' età żgħira ħafna, ġifieri jiena illum il-ġurnata meta ħar jiena l-ewwel baby tiegħi kelli 35, jiġifieri mm. u inti għandek 35 issa naħseb. Jiġifieri inti għandek 35 u tfal tiegħek issa

xtaqt li kont f'mumenti, ħana kont f'relazzjoni u tħalt foħra mill-ewwel. Mhm. Iktar mill-li tfal, iktar ir-relazzjoni, mhm. għaliex jiena ma kellix dawk il-mumenti li sifirna nisa biss, U anka fejtlu tfal, per eżempju, nsifer kemm insifer waħdi l-ħsieb, għamlu lanċis, eh, it-tfal ma torqod qatt tranquilla. Illum il-ġurnata nafx inti tajt, imma meta kelli 20,
Qatt ma dak il-feeling jiena li ħriġ ta' minn tliet ijiem ma' sħabi. U minti responsabbli għal ħadd. Le, mm.
ġifieri, ovvjament ikolli nħares lura nixtieq li għamilt imqarsa 20. L-ewwel mm. ma kontx imbagħad dik it-tbatija kollha anke biex illum il-ġurnata għandi d-dar tiegħi. għax mhm. domt biex kelli d-dar tiegħi għaliex bdejt minn wara jien bdejt bejt tfal, għax inti meta tidħol għall-ispejjeż, eh, xorta kelli tfal. Film ma kontx ngħidu le ma xħana melek ma nonfoq xek biex infaddal għad-dar, ġifieri. Eh, looking back kieku jkolli nagħmel żmien naqra waħdi kont nagħmlu.
Ilma mal-papa inti L-ikon hu tiegħek, tajjeb. Ir-relazzjoni tiegħek, tiegħek tagħhom flimkien għalik kienet kważi ħanuża l-kelma sagra. Mhm. Però sfortunatament iddeċidu li jisseparaw.
Ekku.
X'għamlitlek dik meta qed tara dawk iż-żewġ min-nies li inti għamilt ħajtek kollha tħares lejhom u tgħid koppja perfetta u tarhom. Kienu ta' eżempju kbir għalija. Naħseb hu r-raġuni għalfejn dejjem irsistejt li jkolli familja għaliex dejjem inħares lejhom. U l-mod kif rabbewna, kif rabbew lili u lil ħija dejjem magħqudin, dejjem speċjalment il-papà jaħdem għalina, l-mami trabbi lilna u t-tfal tagħna. Però kienet deċiżjoni tagħhom li forsi dak iż-żmien jien kont egoista u ma ċċettajthiex. ma aċċettajta b'xejn, ġifieri naf li llum li għaddew għaddew is-snin ngħid kont egoista vera, però dak iż-żmien kont nirreaktja ta' tifla ta' tifla tagħhom, mhux bħala ħabiba tagħhom. Illum ngħid jekk jien nixtieq nissepara minn mar-raġel ħadd mhu ħa jżommni. Imma ma nafx kif ħa nirreact jekk nara t-tfal kif kont jien, jien kont like nitkaxkar mal-art. Inżomm il-mommy mingħajr ma titlaq mid-dar. Kont vera vera egoista, llum hekk ngħid li kont egoista imma x'tant kont inħobbhom u vera xtaqt li jirranġaw l-affarijiet. Imma mbagħad meta bdejt niġi f'tiegħi u nitkellem forsi naq iktar mal-mommy, they deserve both to be happy after all. Jaħasra inti kellek dik il-ħolma Eżatt.
Dik il-ħolma li vera ma li, li kisrulek il-ħolma, il ġifir naħseb inti lanqas kont qed tara l-feelings tagħhom. Kont għalhekk il-ħolma kellek. Um, I had this family picture, the perfect family picture li jien qatt maċċettajt li nkisser. Pero il-ħajja tagħhom u b'xi mod jew ieħor, ovvjament by time, Kelli naċċetta li la huma l-ewwel u lanqas huma l-aħħar. U kelli ovvjament inħallihom jisseparaw u nħallihom jgħixu l-ħajja tagħhom li xtaqu. Sakemm xorta mbagħad. Mbagħad il-papà.
On the same day. Li separaw sena. Mhm, sorry.
Sena wara.
Niprofa nżomm. Same day, 29 June 2022, 29 June 2023 miet. Iktar mentu biex tuħil mis-separazzjoni u konnu għos naraħ joħroġ ibiddel il-ħwejjeġ kien iġem pilli dartej fil-ġimgħa li mar jixxi l-qomos ġodda x'kienet jonqos beda jikol ħelti. Mur ħabbarni li kellha tkun l-aħħar sena tiegħi miegħu. Tana kollha tista' tgħid. Spiċċa u spiċċa kulħadd tal-ħina. It's a feeling li ġili ngħid ħadd ma jista' jifimni għas it-tfal. Ir-raġel forsi fil-bidu kien jifhem id-dwejja u l-biki li nikpi. L-lum li għaddew sentej, nħossu li madux jifhimni. Kulħadd jgħix, jibqa' jgħix. L-ħajja tkompli, jien inkompli. I mean, ġejta, u xorta noħroġ nuħu pjaċir. Ma l-unika ħaġa li ddejaqni hija li ma nistax nerġa' nkun kuntenta b'xejn. Nothing makes me happy at the moment. Tajli għandek it-tfal, is-saħħa, xaw isbaħ mis-saħħa. Bħalissa ngħidlek. Il-papa u kienet kien xok, kien six days, mit. Jien bellaħtni meta rakkontajt li.
It's crazy. Taf inti meta jisseparaw il-parents, mhux ħa ngħidlek għax ġbidt sajd. Għax taf il-mami qed tara dal-klib taf kemm Ma forsi l-mami kienet iktar b'saħħitha. U l-mami taf li s-sajt tiegħi kien il-papa. Mhm. Għaliex hu kienet ibati l-iktar u ħass mhm. il-relazzjoni tinkiser, allura għattila maħtini ċans l-ewwel niħili għal-papa u mbagħad inkompli relazzjoni tiegħek miegħek. kien sejjer tajjeb, da fimni, spiċċa mara ta' dar, nadda fil-ħwejjeġ nejnu. Ta' kaxħajtu tam bil-drajer bdej panikja biex jonxor. Ġviri, f'dik is-sena li separaw, jiena er-, erġajt bildjajt relazzjoni tiegħi iktar mal-papa aktar mill-li kienet, ġejn iktar bib. Tuħu ħsibu.
Eżatt, daku.
Hew, bat f'daqqa waħda dal-bniedem jispiċċa. U ħadt ix-xokk jien, għamilt kollox jien, libistu jien, preparajtu għall-cremation jien. Wisq. Wisq. Qatt ma ħsibt f'ħajti li ħa ngħaddi minn di li għaddejt. Illum il-ġurnata nħares il-qudiem u ngħid dak kollu li jiġi qudiem wiċċi laqqas biss Fraka. jibda minn dak li għaddejt. Kemm kellu żmien, papa? 55.
56, sorry, dejjem ngħid 55 għax 55 it's his favorite number. 56 u miet in six days. Literalment kellu sinus minn għalih. U kien iċempi li tini n-number ta' tabib għax is-sinus mhux jaddili, panadols mhux jaħdmu. U ħadni ħamater dej. u rriżulta li kellu tliet nefħiet ġo rasu li jien dak il-ħin meta t-tabib qalli tliet nefħiet jien għadt uwija. Tliet mm. nefħiet issa jinżlu, mm. ma nafx. Hu eh, missieri kien kien magħna fil-kamra faqajk bim l-ewwel. Mbagħad spjegali fid-dettall x'għandu li kellu Tlet tipi ta' cancers f'rasu, għasna fesat xajdula l-kelma onestament. Li niftakar żgur li jiena raj dalma sewda ħarist fajnejh u nara l għajnejh żgħar, kulur eżatt tiegħi għajnejh. Laqas huma rjekt, ja kull ma kellu għajnejh ħomor u dak jinaqa' dmugħ imma ftit. Li jien bdejt ngħidha mhux qed jifhem x'għandu. Ħriġt mill-purtiera tal-emerġenza. Forsi kont daqsxejn aggressiva ma ma niftakarx għalfejn għamilt hekk, taf kif u kull oġġett li beda jiġi għal wiċċi bejt ingaraħ. Kull oġġett kont wis aggressiva li sakruni f'kamra.
Xokku.
Thank you kbira ġifiri n-nurses li kienu hemm dakinhar, securities li sakruni literalment f'kamra, xokk enormi. Rrid tinċempel il-ħija, hija kien xogħol, Kelli bżonn l-ommi miegħi. Ommi kienet imsifra, holiday mal-girls. Ma nafx. Kelli tama kbira li nfejqu, telefonati li bejt namel kullimkien. Ma wadanix ċans. L-unika ħaġa li najt għalmenu kien kontent qabel għal għajnejħ

Għas sibt ir-raġel fis-sodda ċempilt l-otlu fejat qalli mal-lejl il-papa qeleb ħażin, ntilef minn sensi, ħija tajti u qalli ħallejtek rieda. Għalej ma terdej u għadna nistennewh ma sab iktar minn 24 sija. Jienu ħija fil-kamra miegħu mitluqin. Nistennew l-organi biex. Tuxadda. Mhm. U hekk mitmana kontent. Imma ħalla. Again, ma nistax inkun egoista għaliex xtaqt li tajtu treatment bħal ħafna nies. Nkun nista' nkellmu, nkun nista' nkun ħdejh, imma t-tabib kien ħares lejja u qalli tkunx egoista rajza. Qalli billi tieħi treatment u jonqos u tara ħibati, weġġa muġuħu. Tlaqas ċans ngħidlu nħobbu xejju. Da kollox. Llum nipprova ngħix tengo dan il-karattru tiegħu ħafna ħafna l-karattru tiegħu, ġifiri kull fejn kun inferraħ daqsu, nħu pjaċir kull fejn kun jgħidu li ma, propja missirek, propja missirek, ġifiri dik hija xi ħaġa kbira lija. ftit qabel ma miet, papa qatt ma kien persuna jixxi nar rigali dejjem il-mamma ħadet ħsieb. Kien tani dil-qalb ta' deb, ġi dar ta' softojiet tifla, din necklace, fejqat bsar tal-fejta jili. Erfajta u ma nafx fej erfajta wara li miet. Biċċa. Ħlomt b'xaħat jiftaħ il-kaxxa u qed jaqbada fidejh u qomt infittxa. sinjal biex nilbisha. Ullum għada f'ħonqi. Ma taqlaħiex. U nispera li ma nitlifiex, dik dejjem nibża li ma nitlifiex. Sorry, nikpi imma niprofa nżomm imma fejn jidħol id-dadi. U anke fuq social media nħobb naqsam dawn l-affarijiet, nħobb naqsam li nkun muġuha, għax hemm ħafna nies li għaddu minn dal. Li kun għadda kollox imma dan huma weġġat.
Tittitallem tgħix bihom.

Ħafna ħjar, ovvjament xint lift il-papa, mhux għax ma kellix option, imma illum inħares lej il-mami u ngħid l-unika waħda li baqali. Ma nixtieqx li ġrila xi ħaġa u ma ngawdijiex, anzi dejjem nitlob il-bambin li ħalli li kemm jista' jkun biex Ingawdiha kemm kemm nista'. Taf li jekk forsi ġġilidt magħha f'dak iż-żmien ta' separazzjoni. Hi taf x'jiġifieri għax il-parents tagħha sseparaw u taf ir-reazzjoni tagħha bħala tifla, ġifieri kienet taf ir-reazzjoni tiegħi kif ħa tkun. Imma le, nikbu flimkien jien u hi u nieħu pjaċir naraha li llum naraha aħjar għax ovvja meta tgħod il-papa ħassitha daqsna u naħseb it-tripplu għaliex. ma qatt ma ħa pass ried li meta titla' id-daddy ħa jmut. U probabbli għaddiet mill guilt. Mill-guilt tagħha. U ngħidlek illum jekk insaqsiha tgħidlek għadni bil-guilt. Għax kieku kienet taf li l-papa ħa jmut, għajm xhur kienet ħatibqa' mm. miegħu biex tħallih jitlaq. Taf kif more in peace. Thank you. Imsaħaw, għax għandek il-makeup. Nieżel, u.
Iva.
Għax dak hu mhux waterproof. Le hu.
Jienu nagħmel make-up għattu le. Mhux se nikpi. Mhux se nikpi, ma malli nsemmi jismu daqshekk. Hehe, ġifieri l-mami llum nħu pjaċir anke meta tbagħat li u ħarġet u hekk. She deserves to be happy after all. Għada żgħira.
Għada żgħira, 57 u ma ridix. Anzi nipprova ma norijiex li jiena nkun ħażin, però tħossni. Tkun taf tippreparani, fim, tajli isma' ġej il-Milied, ġej Father's Day, ta' fejja, you can do it. Eh, eh, eh. Diki, niprofa nkun strong kemm jista' jkun, niprofa.
Però strong kemm tkun strong naħseb Huwa importanti ħafna li nħallu lilna nfusna meta nkunu f'din is-sitwazzjoni hekk kif qegħdin bħalissa li jiena terapista tiegħi kienet tgħidli stay with your feelings, ġifieri jekk qed tħossok hekk, ħossok hekk, tippruvax tilbes maskla. Le, le, le, le, le.
Ħossok hekk, u mbagħad, okay, u mbagħad inkomplu. Mhm. Imma Jiena nemmen ħafna li, u kulħadd jafha u din qatta ħafna ħafna drabi, jiena nemmen ħafna li meta n-nies iħalluna dejjem ikunu madwarna xorta. Jiena nemmen u anki iħallulna ftit sinjali, jiena nemmen li jekk għidt li ħlomt li rajt il-ġiżirana, jiena nemmen li dik tkun il-papa tiegħek qed jgħidlek isma', ilbisha, dik qalbi qiegħda viċin qalbek. Veru, veru, għax hekk ħlomt, ħlomt b'pari dej tiegħu jiftaħ il-kaxxa u l-qalb, il-qalb qed narah qed imiss il-qalb. As a reminder, mur għaliha dik.
Thank you tal-li samt din l-istorja magħna għax xejn diffiċli. Forsi vera nikpi imma kieku taf kemm nkun relieved Jiġifieri mhux il-ġurnata tiegħi tkun ħażin, ta' laqas xejn. Anzi, inkun aħjar għax ngħid ah, tkellimt, tkellimt fuq. U inti il-papa tiegħek iġiblek żewġ emozzjonijiet li huma kontradittorji ta' xulxin id-dwejja li mhux qiegħed miegħek. Eżatt. Però tiftakar fl-imħabba kbira li għandek lejh. Eżatt. Li hija hang on to that one. Hang on to that one. Għax Hawn min laqas jaf x'jiġifieri jkollu imħabba hekk lejn il-papa tiegħu, jiġifieri jien hekk ngħid xi kultant. In-nies iżommuni, jimmotivawni, għalhekk nu pjaċir naqsam dawn l-affarijiet fuq is-socials tiegħi għaliex jgħiduli rajs, ħu pjaċir, jiena missieri ħaj, u qass jagħti kas lili u qass it-tfal tiegħi. U nibda ngħid ej, all right, għandha raġun dil-mara, jew isma' jiena tliftu kelli sena, għas niftakru. Biex tipprova tikkonsla li l-ek innifsek tajt, u rajt mela jina għawdejtu għal-menu, 33 sena.
Għan nitkellmu nara fuq socials. Issa inti l-ek jisu xit minn snin. Ekku. Kif rajza spiċċat? Majtrio.
Majtrio
U naħseb kull fejt mur. Ma jitriħol iktar li. Jarfek kullħat eh. illum il-ġurnata. Eh.
Bdiet bċuċata. Dak iż-żmien kellna Facebook dejjem nitfa' ritratti ta' tfal, ta' tliet tfal, kont dejjem qed tkunu żgħar pes li f'xulxin li bishom pariċ u x'nafi. Żgħira.
Allora dejjem.
U nħodukom ritratti u video, ġifieri għalhekk għatlek li li minn mindu kon żgħira, ritratti ma jifqu qatt.

u bejt nipostja ħafna aktar mis-soltu u sibt message mand brand partikolari li jisma' xint inżel lura tixtieq li nitkellmu u nikkollaboraw. U jiena nżilt Malta u aċċettajt. Mbagħad normali minn ħanut iġib liħor, ħanut ieħor iġib liħor. U spiċċajna llum social media nħu pjaċir naqsam ħafna ħafna ma' nies brands li aħna nużaw ta' kuljum li nilbsu jew fejn immorru. L-iktar ħaġa importanti mel li dejjem għax rridu t-tfal, jkelli momenti fejn it-tfal tiegħi ma ridux jidru fuq social media, normali waqt li qed jikbru ħabba l-iskola, pereżempju. Min jaf kemm ġili saqsewni n-nies fejn għat-tifla ma tidirx it-tifla, mhix komda li tidher, jew it-tifel. U l-iktar ħaġa importanti li nkun reali. Għaliex jiena marriċ dik il-persuna li tiftaħ social media u tara lili u tajt aħdi ah, dejjem hekk b'xara nuklat, dejjem dal-lipstick, bi tliet titfal perfetti u bir-raġel iħobba. No. No. Jien ikun irrid li dik il-mara jew anke raġel illum il-ġurnata li fetaħ il-da u jara lili milux minn fetaħ l-Instagram jgħidlek la allura Isa x'ġurnata kellha. Ma stajtx naqaf nikpi. Kelli ġurnata ma nistax naqaf nikpi. Kont vera ħażin. Jiġu ġranet fejn it-tfal qabżu ili, normali, mhux kollox. Għandi all right forsi nuri ħafna li għandi l-girls OCD, fissati fit-tindi, fin kollu bil-marmil, imma nħobb nuri għom kemm għandi t-tifel traskurat. Fim, tal-ix marriċ li dawk il mami jgħidu oh, it-tfal ta' di. Le, problemi kolli dejjem, minn mew ta' dejt, separazzjoni mill-parents tiegħi għaddejt ukoll. Min ma jkollux problemi mel. Xorta naqla' ħata xi kultant. Mm. Għax forsi għax niftaħ iż-żejjed. Mhm. Xorta nagħmel li eħe, xorta naqla naqra kritika għax forsi jina open ħafna, imma dik ta' minni jien, dik jira jiza tal-majtrio. Fil-fat konna din nitkellmu u għekat li, ehm, għax għandi xi kumment għawek, li kemm min hemm hemm min jiktiblek ċertu kummenti eh, li kollox bxejn u għax ehm,
Illum laqas ir-raġel ma jtejni xejn f'xejn, taf kif ġib il-kelma ġviri, aħseb wara l-brands, ħadd ma jtik xejn. Ġviri tal-li inti tini dal-magu tajli ħax ħaqqek ta' għanti u lek. Kulħadd ikun irrid. Tajtuli għax taf. li jien ħa nieħu ritratt bih jew ħa jidher b'xi mod. Ġifieri ħadd ma jtik xejn b'xejn, trid taħdem għalih. Ħafna nies ma jifhmux ix-xogħol ta' ejn ngħidu influencer x'jirrikjedi kemm hemm meetings qabel nipprova l-affarijiet, jien ġieli kont f'restorant qomt u tlaqt, qomt ħallast u tlaqt. Ma kellix għalfejn inħallas għaliex huwa parti mix-xogħol tiegħi. Inqum ngħid il-waiter ħa nħallas ħa nitlaq. Jgħidli le, le aħna ma ftemniex li issa joħroġ il-content. No! Għax ma qdejtx tajjeb jien, ma kienniex tajjeb il-familja tiegħi, aħseb ara l-followers tiegħi. In-nies dawk ma jafuhomx. Kemm nirċievi anke delivery ta' brand li ħa nibda magħha. Ngħid le, mhix tajjeb. Jew servizz ma kienx tajjeb laqqas. Ġifieri, hemm ħafna xogħol u wissi iktar mwed tikber din l-industrija tal-influencers, il-marketing qed jikber. Iva. Allura ir-regoli qed jikbru. Jiena m'għadnix ituni dawn ngħid hi kemm ħelu le. Hemm ħafna xi tgħid dwaru, nżomm il-ħin, nżomm id-diski xirrid nitfa', ġifieri hemm ħafna xogħol. Tagħmel l-editing, kull brand. Imbagħad ovvjament għandek il-pressure li tajt nispera li tajjeb, tajjeb tħoss ir-responsabilità jekk ma mhux tajjeb. U niċċekkja ehm. ma' supplier isma' kif mort. Ma morx tajjeb kif xtaqt, x'kien hemm ħażin? Mm, forsi jiena, ma spjegajtx ruħi sew, jew forsi jiena kelli bżonn nagħmel hekk. Jiena mhux qed ngħid l-affarijiet biex in-nies jifmu it-tip ta' xogħol għax kulħadd għandu x-xogħol. Jiena qas nifhem ix-xogħol ta' avukat, qas idea m'għandi, qas ta' hairdresser ma nifhem. Mhm. Imma tal-bxejn, eħe. Appart il-fat li jina naħseb li mux dejjem ikollok aptit tmur ġoħanut, toqgħod tipprova l biesi u toqgħod turi l biesi għax eh, jina dik ġili ġrat li li kollok xi ħaġa titfa' xi storja tagħmel xi ħaġa U ma jkollokx aptit, issa ta' dak li jkun jgħid allura hemmhekk m'intix, m'intix qed tkun ġenwina, imma żomm. Aħna qed ngħidu ġenwina fuq il-prodott għall-ewwel. Żomm, eżatt, jiena meta kont ngħallem tajjeb u kont inqum filgħodu u jkun bid-dwejjaq fil-klassi, ma kontx nidħol bid-dwejjaq, smile on your face. business as usual. Iġifiri, meta Raiza daħlet ġoħanut u trid irrid nagħmel xogħli, ma nistax qabel nagħmel il-video ngħidilkom illum għandi ħafna dwejja imma xorta qiegħda f'dan ħanut. Jew libsa din libsa bidwej. Bil-fors hemm element ta' performing li trid tagħmel bil-fors. Meta tmur fl-uffiċċju għax-xogħol. Jew hairdresser tkun għadha kif iġġieled xi ġilda ma' raġel trid tmur għax-xogħol. X'tagħmel toqgħod bin-nervi ma tagħmilx blow dries, ma tagħmilx żeba' Trid taħdem xorta. Mhux hekk.
Ġifieri, eħe jiġu mumenti, speċjalment meta għaddejt minn dan kollu, is-separazzjoni speċjalment kien xokk kbir. In-nies jindunaw mill-ewwel li jkun ġali xi ħaġa, għaliex tant jiena persuna pożittiva u mill-ewwel inqum inkellimhom li ma li jaqbeż ċertu ħin u ma kellimthomx jindunaw li ġali xi ħaġa.

Iva. Inkella misni ħsib tal qabel. Għax dak parti mill-ħobża tiegħi, ix-xogħol tiegħi. Fil-fatt kien hemm żmien konna naraw ħafna lir raġel Hija Chris għeni ħafna. Li Chris sar, sar kważi parti mill Hija mill-ħabta bdi li over mela mill-ħabta. Għamel ħabta l-brand, hemm x'taħseb kif ikun inkludu r-raġel, eh, x'taħseb huma jirrifjutax għaliex hu jħobb U mhux biss għax iħobb, minn dejjem jani f'da xogħol. Ġifieri anke meta qabad miegħi kont għandin il-mudella u kont għandin ħusem f'competitions, ġifieri dejjem kien jew pjaċir. Malli rani nibildja dan ix-xogħol, emmen aktar fija, għaliex qabel kien jgħid li kont nħu kors ta' dwifer, nħu kors nagħmel il-kejkiet, jiena nħobb nagħmel ħafna affarijiet. U kien jgħid li furja, ħana raw dax-xar mhux ix taqbad. U meta taqbad bi social media kien qalli, ħana raw kemm ħaddu. Mm. Ma kienet tider li hija xi ħaġa li vera nħobb jien. Però jgħini ħafna fix-xogħol. Forsi vera, ftit xurilu kien jider ħafna. Però issa sab xogħol u ġveri. Eżatt, għandu xogħol naqra stampenjat minn li kellu qabel, allura ovvjament ma jkunx jgħini ħafna behind the phone, eh? mhm. għaliex jgħini ħafna kajmur jġbor li pick-ups ċertu affarijiet, jgħini ħafna fl-admin li huwa importanti ħafna, Pero.
Fatt li għandek tletti tfal. Eh, jgħini fit-tisir, jina eh, demet najlu. Jekk jissajjar li kull-jum, entni ħafna, għaxi ma nafx insajjar mel. U ġieħta ras kbira fil Ma nafx insajjar, I mean, naf eh, insajjar. Fimtek. Imma li t-tfali ħasaġu mill-iskola jedu. Hmm, erġajna. Erġajna. Fimt. Anki jena, ma t-tifel tijaj, dejjem, dejjem, dejjem. Ehm, Naraħ jikol, un bat ipoġġi hemm, najdu, maġbok. Mux dak li taf kif. Maġbok. Mm, mm, mm, ah, it's good. Ninduna. Ninduna. Allora najdu li tejn fit tissir u forsi naqra twasal li t-tifel il-futbol u hekk. Naqsmu ħafna xogħol, jien dejjem ngħidlu as a parent bi tliet tfal ma nistgħux it-tnej li aħna sad-disa ta' billej xogħol. Ma nistgħux. Allura kellna niddeċiedu, u jien, forsi ħafna nies ma jaqblux magħha di, jien u Chris biddilna daqsxejn l-irwol tagħna. Ilna ħafna issa, ilna b'dal-pattern li jien għandhom naqra iktar mix-xogħol, mhm. right, u jien ġabar kmieni mhm. id-dar u jkun jista' jgħin fl-affarijiet tad-dar, speċjalment it-tfal Biss biss jekk jieħu ħsieb l-emails tal-iskola, dik hu ġieħ ta' ras. Għax inti kollox by three. Inaqqasuli minn fuq il-mobile tiegħi. Dik li inti ġi tifla għamlet il-crafts jien. Ah, kellek il-crafts. Mela l-bira kellu l-ħessil il-papa. Taf kif kellna naqsmu. Iva. U eħe, ma niddejaqx ngħid li biddinna ħafna mill-pattern li qabel konna li jiena mmur għax-xogħol, niġbor it-tfal dejjem jien mill-iskola, mbagħad imur id-dar, insajjar, nagħmel sa tmiena ta' billejn nasal il-ħwejġ, bla bla bla. Hekk konna u r-raġel tiegħi dejjem xogħol għax kien xeff jaħdem catering. Illum swiċċajna, ġejtina aktar biżi, għaliex le? Ma mhux kulħadd.
M'hemmx regola li il-mara bil-fors fissa tgħid tkun id-dar. Mhux hekk.
Jew ir-raġel bil-fors. Fil-ħamsa u nofs sitta sena. Għandi raġel li l-affarijiet li nagħmel jiena kapaċi jagħmilhom hu. Allura, jien l-importanti li meta ġew it-tfal mill-iskola hemm xi ħadd id-dar. Li sekk ir-raġel inserta li ħajdu mix-xogħol tiegħu Li li għafżani u jien ġabar kmini. Eżatt.
Eżatt. Jina naħseb importanti ħafna li it-tnej taqblu fuq din il-flessibilità because at the end of the, of the day work-life balance din hija l-work-life balance li inti kif qed tajt inti ma jistax ikun it-tnej li intkom sad-disa tnej li intkom illum jien Għada int. Ekku. Forsi ħames snin oħra terġa' tinbidel il-folja. Jiena dejjem hekk ngħidlu Chris, ngħidlu forsi tixtieq għax jiena Chris chef. Forsi tixtieq li taħdem f'restorant fil-għaxija x'naf il-passjoni tiegħu u għalli kell fin biex niftehmu, għajdli. Imma naħseb oġbitu.

U inti dawn l-aħħar sentejn issa għamilt transition ukoll għal fuq it-televiżjoni bħala presenter. M'hemmx differenza kbira u ġivera. Jew ħassejt differenza Għax jiena ma tantx inħossa differenza li nkun qudiem kamera li qudiem kamera tiegħi. Biex nirrikordja l-programm normali inħossni naturali ħafna. Mm. Tajjeb. Pero, barra, nintaqa' ma' ħafna nies, ġifieri f'da sentej, tlieta naħseb. Tlieta jew tlieta? Tlieta ta'.
Kemm il-wieħed għamilt?
Tlieta? Eh, tlieta. Tlieta, ok. F'daw it-tliet snin, innu tajt ħafna nies li jgħidu li barra, Inti ta' television. Umma ma jafux li ma jitrio xejn, eh? Ok. Ġifieri naħseb nies li. Hemm following differenti, Eh. iva. Eh, li ma Iva. ma jaf, m- forsi ma jużawx social media. Iva. Iva. Imma nista television. Iva. U eh, em, għamlet effett, ġifiri,

kamera. Le, le, di- Imma differenti. ma- differenti. Imma kol, da- da- da- dan it-tip, dejjem ġo fija, ġifir ma nibza minn xej, ma nistħix. Em, Tafx dejjem xtaqt mill Ne. li naqra l-aħbarijiet. Imma qatt ma qrajtu. Ismani, l-ewwel naħseb li tkun ġurnalista. Hekk naħseb. Tajjeb, nibdew minn hemm. Hekk Mbagħad naħseb. nagħmlu naqra transition Għax żgħira. mlu saqsew, nix tixtieq għodek ma milġi, naqra l-aħbarijiet. Eh, Tajjeb, ġifiri, wasanna fit mim il-podcast. Tiġa, kont ħansaqsik x'tixtieq tagħmel f'2026 imma sa tiġa nafu li ħataqra l-aħbarijiet. Eh, Minnemmu minna ħanaslu tajjeb, jek ara, jgħan emmen li jek vera trid tasal ximkien. Vera.
You'll do it. Veru. You'll do it.
Veru, veru.
Eh, pero jena nawguralek Thank you, eh? Mux li taqra fuq l-aħbarijiet. Le, le, le. Ma, ma nawguralek jalla tibqa sejra kif inti. Il-papa dejjem miegħek. It-tfal jikbru. Ekku.
Jikbru. Malajr ħafna.
Malajr ħafna. Ġivina, vera minn qalbi nawguralek li tibqa sejra kif int sejra. Għax jiena nħoss lin-nies li jkunu qegħdin jarawna huma dawk li jtellawna mhm. u dawk li uniżluna. U jiena nemmen li meta persuna turi il-ġenwinità tagħha kulħadd jinduna. Mhm. Kulħadd ikun jaf. Ekku. Allura hekk nibda ngħid, nibda ngħid ara jekk persuna jkollha daqshekk nies isegwuha, mela sinjal li qed ta' kuljum qed ittihom xi ħaġa. Forsi tħoss li u iva influencer, jiena x'vokazzjoni hi din? Imma tiskanta ta' b'kelma li tgħid. Vera.
Kemm inti għandek platform li hija Ħafna nies jgħidu għax is-social media, però leħnek u l-platform tiegħek u l-eluf ta' nies li jarawk kuljum inti għandek ħafna il-kelma li qed nipprova nsib power. You have a lot of power. Għandek dak il-power li tagħmel ħafna deni u ħafna ġid bil-kliem tiegħek. Ġifieri jiena nħoss li inti tagħmel ħafna ġid. għax kieku m'għandekx min mhm. qed isegwik kuljum kif isegwuk. So continue using that power the way you are using it u jalla jitriplaw lek il-nis, tajjeb. Għaterġa t-bikkini, thank you. Naprezz ħafna, ħafna. Qabel ma titlaq, Mela, għandi naqra fwiħa, għawek, grazzi lil Tax biex Perfumery. Thank you. Għawek di għal-qwili, nħob niftaħajna biex naqra xem. Is-soltu tkun xema, tajjeb. Mela. Tibqa rikordju. Iva, mela, ħanaraw. Iva, mela. Għawek għanna naqra oh. xema ikkulurita, pala li għandek fejt podġija. Għandi zgur.
Oh, u għawek għandek oh, naqra trattament grazzi lil Majo Kaspas. Tajjeb.
Grazzi.
Thank you lilek. Vera kelli bżonna dijek. I'm happy.
I'm glad, I'm Thank glad. You. Grazzi Raiza. U qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lilkom li qegħdin tarawna u lil Morgan għal ħwejjeġ, lil Gabi għal makeup, lil Luxonas għas-set u ħerba jalisin għal xari. U il-ġojellerija Valletta Glass. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' Gwida li hu miġjub lilkom minn Welby's Supermarket, Dacia Malta, Burger King, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Valletta Glass, Positive Parenting Malta,